My name is Bogosi Morake. So, a re tseneng hela mo go yone. Revision test one. So, you are approaching a narrow left hand bend at high speed. Why must you reduce speed already before entering the bend? A re tranolela go setswaneng. wa bo tsena mo caveng e leng gore e thenna ka ga kae ka ga lefting ya utlwana so ga o bala di-question tse o itirele picture mo tlhaloganyong ya gago gore okay gate ke tsena mo enaro left hand band e tsenang mo ten e thenelang ka ga left enaro a kere why must you reduce speed before entering the band now se sengwe se o tshwanetseng o se lemoga gone gong why must you reduce speed already before entering the band kore ka mantswe a mangwe ya go tlhalosetsa goreng you must reduce speed already before entering the band ga wa tshwanela o reduce speed o le mo bende o tshwanetse o reduce speed before entering the band a kere yaanong ga teng why must you reduce speed ga re batla dikarabo tsa rona gore a re a go batla answer e buang gore because o tlo diragalelwa ke sengwe a kere but ga e le gore go ne go na le di-option tse e sa simololeng ka because o itse gore yaanong e raya gore e tla be sa tla be sa arabe question a kere so dikarabo tsa rona tse re di neetseng gone ga tlhe di simolola ka because now a narrow left hand band go na le go mo go bidiwang go te ke ke nnenyane ke force of gravity e leng gore e e batla gore o bo maintainer the the the the stability ya bo e batla gore o bo maintainer the, the, the center of gravity now ga o tsena in a curve ka speed se se ko godimo go raya goreng o diragalelwa ke goreng koloi ya gago ya hetelela mo bending eo re utlwana koloi ya gago ya hetelela so go hetelela gone mong ke gone mo e leng gore gwa go a batliwa gone mong gore why why must you reduce speed ka gore wa go hetelela mo bending ga e le gore ga o fokotse lebelo a kere yaanong o hetelela yana Ha e le gore curve eo e ne e curvela ka ha lefting wa go hetelela ka ha kae o ka itirela picture e mo tlhaloganyong kana o ka itshwantshetsa ha batshe mo pampiring wa supa gore nya mme ga ke ya go hetelela ga ke tsena mo curveng e e leng gore e thenna mo lefting koloi ya me e wela ka ga kae ga tsela a e wela ka ga right la tsela kana e wela ka ga lefting la tsela na gona ka nako hela

ka ko righteng ra utlwana Let's go to question two. Who is responsible for the roadworthiness of a licensed vehicle? So question number one answer ra rona re bone mo go C ra utlwa. Who is responsible for the roadworthiness of a licensed vehicle? Ke mang yo tsaya maikarabelo a gore koloi ya tsamayang ka yone, yo tsamayang ka yone e be e le e be e le licensed. Ra utlwa. Who is responsible? Ke mang yo tsaya maikarabelo a gore a gore koloi yo o tsamayang ka yone e be e itekanetse go ka dirisiwa mo tseleng road worthy ra bo re raya gore koloi ya gago e a e itekanetse go ka tsamaya mo tseleng ra utlwana so ke mang yo o tsaya maikarabelo a gore koloi ya tsamayang ka yone e be e itekanetse go ka dirisiwa mo mo tseleng itse gore ke wena mokgweetsi kana the driver o bo itse gore ke the owner monna koloi a kere ke bone ba reng ba tshwanetse gore ba ba ba na le maikarabelo a gore koloi ya bone e siametse go go ka dirisiwa mo tseleng let's go to question three what are the consequences of a person driving a motor vehicle under the influence of drugs the drugs gone go re hilo example of hashish heroin cocaine so ditlamorago ke eng tsa motho yo e leng gore o tla ba kgweetsa a dirisitse ditagi tsone tseo o ka diragalelwa ke ditlamorago tse e leng gore e tla re ga a tshwarwa a ba nna le ditlamorago tsa teng re utlwana. Suspension of a driving license, license ya motho e ka tsewa e ka revoke-iwa a ba ya go dira license gape sesha re utlwana. Suspension of driving license mo Botswana ebile ga o tseelwa license like for example. ga e le gore ba go tsa ba go suspenda two years wa go duela three point five o bo nna two years o ise o ka o sa o sa letelele gore o ka kgweetsa kana o ka dira license and then after two years ke gone o yang go simolola gape gape gape ko driving schoolong o simolola go boela gape kae mo matshwaong ya ka re le mo matshwaong yana o bo simolola from from scratch o bo o dira gape sesha now question

damp humid go a bo go na le metsinyana o nao a kere jaanong ga e le gore go na le metsinyana nowadays ka gore go mariga o itlhela go e le gore go na le one metsinyana ao yaanong gore ga o tsoga maphakela ga o lebelela koloi ya gago o itlhela e ka re ne e gasagasiwa ka metsi e sprinkliwa ka the droplets tsa metsi yana that is the moisture e leng gore go buiwa ka yone ra utlwana jaanong moisture yone eo ga e go tsena mo the breaking kana the breaking drum of your vehicle e dira gore ga sorry so tshwanetseng wa se itse ke goreng how how does the breaking action of the vehicle works ke goreng di di di go na le go mo go teng di break pads di break pads di ya go patisa di disk ya koloi re utlwana disk e leng gore e tsamaya le maotwana so ga di patisa yone disk yone eo ke tsone tse di tlabeng di kgosa gore koloi e borike kana di emisa lootwana akere na ga e le gore di mo di teng mo ditshiping tsone tseo go raya gore go ya go diragalang ya gore ga di patisa yane go raya gore ebe ebe metsi a dira gore go relele kore go relele hela ntse di re di a emisa koloi ya kere jaanong koloi ya gago e be e le gore ya relela mme o ne o batla gore e eme ya kere ya relela mme o be o batla gore e eme so ke tsone dilo tse go buang ka tsone go te noisture impaired the action and the drums of on your, your vehicle what should you do na o tshwanetse o direng ga e le gore o itemogela gore koloi ya me kana mme go raya gore e tseno ke metsi gone kako e tlo gore ga ke burika e be e relela o tshwanetse o direng o tsamaya ka lebelonyana ga e leng gore traffic ya leta ga e leng gore go ya go leta teng ga o tsamaye ka lebelo le le ko godimo dimo ra utlwana o tsamaya ka lebelo nyana le le le le lekanetseng wa bo o break-a gore o ire yang gore o clear-e metsi ale a ke re tle gore ga o break-a yane ga di sepi tse le di go tlhana be go raya gore go iragalang metsi ale a oma a evaporate-a kere e be go raya gore koloi ya go simolola go boela mo seemong sa go break-a sentle now se o tshwanetseng wa se dira ke gore cautiously apply brakes while you are driving slowly ra utlwana ga o se tshwanela o taboga ka lebelo le ko godimo ga o taboga ka lebelo le le ko godimo ya go gana go ema o bo ya go thula dikoloi tsa batho a kere yaanong o tsamaya o iketlile o bo apply di-brick o tsamaya o iketlile o bo apply di-brick until o utlwa gore no koloi ya me e siame yaanong e bricka sentle a kere let's go to question five question number four answer a rona ke eng ke c Above which alcohol level in your blood can you expect fitness to drive to be impaired considerably? Go na le selekanyo se re se beelwang sa gore o tshwanetse gore o bonole bojalwa jo bo kae kana go na le ka ga gaugiwang go ka gaugiwang bojalwa ka teng gore bojalwa jo jo bo mmeleng ga gago yaanong bo bo bo go tlhapetse kana bo go bo go dira gore o se ka itekanela go ka kgweetsa remember ditlamorago tsa

ga go na le selekanyo se e leng gore wa se check-iwa ga o utlwa go teng go na le bus bus ga pele ya bo e check-a gore a o nole bojalo jo bo letelelwang so bojalo bo bo letelelwang mo botswana ke 0.33 milliliters or 0.30 per mile ra utlwana o tshwanetse gore o bo nole bojalo selekano sa bojalo jwa 0.3 per mile ga e le gore bo heta 0.3 per mile

hashish and its catabolics and hashish ke ke lesika lengwe la motokwane if i remember well ke lesika lengwe la motokwane now tsone dilo tse ga di tsa lebaka le le kae gore di ka detectiwa mo mmeleng wa gago remember ga o dirisitse tsone bo metokwane tsone dilo tsone tse di ya go tsena mo mading a gago ra utlwana motokwane ya tsena mo mading a gago e be nna e be ya go ya go ya go flashiwa ke mmele e o flasha e le e le urine akere jaanong ga o- ga go ntse yalo mo motlhapong wa gago batho ba ka lemoga gore o ne o dirisitse tsone dilo tse mme ba kgone go lemoga leng le morago ga ga dibeke ra utlwana weeks later ba kgone go go bona mo mo motlhapong gore nya mme kile wa dirisa tsone dilo tsa mohuta ono o answer a rona e be e nna c now let's wait here and continue later